Omong'ina ogokorangeria, tegerera taiyo omanye ng'aki, emata yande angeitigara ndakora ki? Tiga ndaigwa. tari ogokorangeria obegete ebinto amato buna omomura, omochi bwa omong'ina oria oria oria sonyiomire, omoiseke abegeteee chi earphone mogochiroka amato, omong'ina akorangeria omong'ina akorangeria erio naki atareteretu chibusi bono omorogoba na baby yaye, bono bono totagete korora nonye na omong'ina oyio aroche gane nuisance moku abiarete mokuwe nuisance eh. Aroche ng'a mokwata isaini, yaani aroche nka ngochire ongende nakabwate chobunchera gete aria agende ororo. Amasikani ase abasubati banyomirwe bare abake, egento egetang'ani nigo ogwesika, osike omogaka oo, ekero gwasikire omogaka oo, tobasa kweba abaibori baye ng'a onye bakorete ki? Ng'a onye bare moyo. Nosike omogaka oo ng'onye kwangete ab- o- omo- oa- abaibori b'omogaka oyo yaani bw'omosacha oyo oo, tobwati bogima. Eng'onye kiabeire ekebe egento kere egekong'u nonye kwaigwete bagotokerete, tema gokwana omosacha omote gaki inki gose emate egocha yang'iraneria iga. Nki gose gekogera tata omino nabo anarete iga nabo are kobaira iga, imbakoiranereria ere okia oteba omwaka naikure, gaki tata pore, onye nairaneria gaki ing'abire, onye nairaneria bobe, mwarakwana na omogaka oo kwanza kwamobori bono, inche tindochi gose parents bago mbuya bagokora ki. bako yaani ngochia koiraneria nanyora nabagechiri, igo nkoiraneria bobe gachiangore agwo rirorio gose nkare kobairaneria bobe, naye omomura ekero gwatebigwe, ochi koroka nyoka omorokia oyo, tiga koiraneria mokana amang'ana anga buna iga, oboriri obwate ntagete koruga mwane, nosirete. Omomura nosirete, abaibori aba korwa omwaka oyomo mpaka emerongo etano, aye obwate emerongo ebere, abana aba nakinirie gose mbatano, aye toranyora nonya na oyomo, nonya na egetanda nkeri nakorosete tiri kwarogete okagenda mwago, kwanyomeire, narorire amagoso ya omokungu oyo. eh, aang'o eh mbu binto mbiri gokorwa iga, eh, nkware kobeka nonya ne chimaguta ma iso biatari kori maguta, ekware koiyeka korusia okarangera omogaka oo. Igo okorire ki? Okwanire bobe. Kobua mono buna korera abaibori be chisukari, mbobwate obogima obokong'u sana asee ebigori ebi ebike bikonyiomwa bono, korende omoibori buna oyi nebwate egasi sana. Gwakomotebia baba ng'ochi gose gose aba abairu b'amabere, esuguri eye oroserie echaye yaino eye tobosa gokorera gento gete ere ere iga, kwagosire. Ebinto ebisiniini obwanete kwananya kobiara kwaireire omosacha oo gwachakire kobatuomani bono efamiri yarenge amo yakorire ki, gwachakire konyes konyeburukania. Ng'aki togokora amasikani atwara atoke ase enyiomo. Nigo togochakera abaibori abo tobwate abaiseke, tobundise abaiseke baito. Na abaiseke aba nonya ndiyo ogwancha okobua kwabo, ekero bagosoka, ekero bamoire nkoera motinyegete nkogenda ande, tiga akwanere ng'ina mama, chende oche ngochaka ande obogima bwane. Mbakonya kobisa baimoke bamenye kobuya aria chitaoni, mama inche ndoche mosuko ngokora ande ki, nkogenda ande rituko getari gete iga boria, mbwate omosani one nkoenda ande sobo gochia arari. Naye omwibori togosarera gose bono gwasometie omwana okorire ecollege gwa daktari arikwe aragokonya, gwachaka gosarera ng'a nkware goratiga gwachaka, irana inse, kwabangire eeh, kogenda bwogo eeh, aye nkorora ogokora iga, aye ogoisibia kwagenda gotara, aye okobwata kwatogonyera iso gose gwantogonyera, nochi konyara komenya omochie bw'abande, okwanere omwana oo, ekero kwamokwanire omotebi ekero okonya gwanchire kogenda, taiyo omwaka oyio ogache nkore ki? Morore. Tari ng'a nekero akoreta chiombe chia okarari ogotagete korora omosacha oyio okoira omoiseke oo. Tiga arache oramorora, omotebi tata kwanchire omoiseke one, eeh, eeh kwarigereiri pi iga kwarorire nere bieka, eeh, inche nkobasabera amaya, inwe genda lakini motware amasikani. Omoiseke oyo agochia omoete bweba, nabwate abaibori baye, oende ochia gocha abaibori ba omosacha. Nomoiseke oyo omosacha amochani akwane bobe igoro yase obo nari akorete ki? Nari achiete kwaramire seito, kwarorire? Ekero chipati echio ibere omomura aseke ng'a na abaiseke, na omoiseke atware amasikani bwoye, nonye na abaibori baria ba omomura nabo bagokora ki? Bagosika ase obo omoiseke. Amasikani amanene aborire ase enyiomo yagereire chinyiomo chikobutokana echi mokonya kobisa na obotayayi. Kwanyora saa chinde nteba abasubati aba bakonywa omobwango batarakora obwanchani na abasacha isiko baigote, nkoenda bare baremera rikomenya ake. Rakini omoiseke orataarire oraomboganire onyorire gototeba onyorire gose na ochieng'i onyorire kamau, onyorire gose mutai, ekero agocha konyora ondiye eki iga amonyiome, mosubati oyo tari gochi goisanika na ondiye eki, ase eng'encho konya ona rire gotara tara. Yamanya koba ng'a omoiseke ekero anyomirwe mapema are omoke buya ataranare etaro, ngochia aro ikaranse ase enyomo, abaiseke bandigeria timbamanyete, ngotema are goikaransa ase enyomo, unfortunately, ekero naende agendereire, aikire emiaka bono kwa munyomo gose mono mono bagagosokeraa twenty twenty one, abande mpaka eighteen gosoka bare, ekero agochia goikaaa emiaka thirty, Omanya gosareka naende. Eira na back to zero. Ee bono omanya gochaka bono ng'a egento keria atakorete bono giachire ime yaye kwarorire bono obonyaka boria ngocha bore atabeti omong'aini atabeti omo abwo nabo abasacha batari komanya atabeti omong'aini bono naye ochaka korora bono obotaka achake komanya achake bono ng'o etare goisibia gochaka are goisibia. Kwaisibia are buya kabisa, akorwa mogondo osibie ochake onye ochaki goaka ebichara era ng'a amaraba agonsaria ebichara, we, nkobatebi tore abamura ba mbarigereria, abamura ba mbarigereria mono, kwarenge buya, kware go gosibia esuguri, na esitiri goya na eribu, rero gwatigire ebichara obegete amaboko twenty four seven. mh, obwate egento akobwate egento kia ebinto buna oyobwatete amabi, agosiberie esuguri iga naende tekoraba buya ebirimo biakora ki? Chisuguri chiachakire gotokera. Eeh, agotaka koragera iga eeh, eh?
Abaiseke abaiseke, chi gento nkeria ekiya buna enywomo, gento nkeria ekiya kere buna enywomo, enywomo ya omoiseke ochenegete ore bwoye. amasikani, abasacha mbatagete amang'ana amange omanyete, omosacha omosacha atagete omosike, amanye ng'a omobere ogo nomotigerete, nere buya ekoi yaani amanye kwesimiwa tu, eh osike osike omo yaani osike omobere oyo obogoreti, otebe nigo bwa omogaka oo, eeh, yaani gento nkeyio, gokorenda ekio gioka iga, rituko ndirimo moratwomane na omosacha.

Genda mwanyoko biara aa busa nyuma otarauta busa. Chuma kera echuma etwakomire kera chuma okwoma nyomba mino chikoni kera chuma mara kwaruga kwakorire kwoma nyoko biara okoba kakai indi mwachete mokoma baba meri mong'ina genda mogondo tore echae gose genda ekanisa eh eyio ne egasi yane orusie nyoko ekebuyu motu roche omosacha ng'o onye ogokora egasi. Nyokobiara ng'a nyakorenda arenge mogondo nyakorenda mogondo boire boire. Ng'aki ogokora ochengi institution eywo. Tebia bono na omogaka tingonyara korenda mogondo nobwate chibesa, ntobwate chigasi togokora iga amo na emata tomange ebesa ekora ekonda ase gete. Eh rusia omogo omong'ina echaye ime, genda mogondo moburuke chibando lakini echaye tiga omosacha akore ki? Arike omonto. Gwachengirie egento ekemo.